Well, ndakadzidza Arabic handina kuipasa but ndoyega language risiri Shona yandakadzidza, Chirungu ndakakura nevarungu, Shona yacho ndakarerwa nevashona, Chichawa tete vangu Muchawa akakwana, ndiri wekumayawo tribe, vaziya Mozambique, Portuguese, asha ndiri mixed breed, pitbull

Guys, ah, naite kuzviratsitsi pana patinodhanda vanhu mukoma wangu. Pana patinodhanda vanhu. Guys, vari mu comment section chimboitai kuti todhanda vanhu panapa. Hai, tokutwibira mda. Isusu todhanda vanhu panapa. Uri kuona comment section chatwibira. Guys, ngatimbo discuss bundu bundu riri panapa remutumwa wenhema.

Ini nandiweke ndo displayer. Sha, Scott, ndinokugara panapa netsoka ukashaya kuti yasvika sei iwe. Ah, bro.
Mama sho ata ndengwe physically fit. Wona manje confuse ri andaita muvengi manje zvandomuita. Iwe ndiwe muvengi uyu ko Scott. Ndiwe muvengi uyu. Handiti? ndinongokurowa ubva bata gumbo rangu so next thing ndakukudishi watsamu wariona zvarokuita wakaribata rekuruboshe rinobva rakusanganisa baba wakamborowa panaoptenokua opten ona mama unofungidza ndikakubata neichi chinangwandamakara ndandikakubata nacho ichi chebedzi ogomodza ndipo paya panoshanda kunzi kuona nokugwara zvinhu tu zvakasiyana nokuti wokuona ndakapfumbata chibhakera changu so bhonzo iri rikakuravira wangu wombori vone rini isusu imimi munopfumbata zvibhakera so kai aiwa isusu tinozviita so pachikungfu zvekuti kana ndichizvidriver so pachiverenga kuti zvingani zvibhakera zvarowa apapa verenga verenga usaluze count uri kuverenga eh. ndichida kudriver chete mwanakomana

Mutaurirai manje. Anozotaura nemagukuka. Guys, one money gun guys. Ndokusinda neminwe. Mwese ite gukuka kagukuka kamuno mdaka muno mdaka apa.
But Bob Teng mrombo bvunza ma lines ese anenge uchiwana anenge uchimana zamana kupi. Unenge unenge utori sober senzere. Utokatokwana so here kana kuti alpha. Because inini ndio ndoti mosvika pa ku pa kutorasika utori ma lines aya unomaona kupi. Ndipo paya pandinobva ndamira ndochikuti. imwi mweshe mwakaenda kuchikoro hamuchishandisi asi zimbabwe is the number one literacy rate nyau dzosingwi zvinorevei gu gu gu gu ga ga ga ga munhu mudhaka waivona kukukaka kukukaka munhu mudhaka simple waivona itori dance kairi everybody wafidu kukukaka kukukaka munhu mudhaka munhu mudhaka waivona
opten mvezi wangu but apa ndakumutyira matii mukoma wangu apa manyadzosimbidza mandipa pa mukoma wangu hasi kunzinzwisisa
kukukaka kukukaka munhu mdaka itori dhanzi kairi pane mdara ainzi tatenda chidarikira iti chushu sasa aiti kukukaka kukukaka munhu mdaka

waziva request mechi
aiwa inini unoziva ndinotamba imweya inonzi chinese dragon dance ndakutaura chokwada vanhu kumfu handiizive asi ndotamba inonzi chinese dragon dance ndakupupura zvamwari chaizvo chaizvo wakamboona zvimombe mombe zva zvinenge zvakavhara zvazvo zvinenge zvichii eh. zvimadhori zvezvezve zvine vanhu makumbo anenge aburikira inini ndini eh. kakaonda kacho kanenge kachisumudzwa kunzi ona ndokwira patepu ndichidai ndichinzi ndini ndinosumuka tumakumbo twangu twaati ndobva ndabata kachidhori kaika ndakati maziso waona eh. ndichiguresakumvo hamuiziye zvenyu asi aiwa maziya ndada kurwera kaonfi yangu

iwe
angomami ngoma wangu ndondiconfusa zvemashuwashuwa ngoma wangu ka apane rakambobatabata pamuri ngoma wangu bcoz heyi shamwari mabatirwo batirwo akaitwa pandiri ndeyekudai so Dhara rangu riri pamusoro pemhomzi wangu vachitoti ndo pavakatongopedza ubenzi hwavakaita ihoyo hona pandiri panapa vachimbozviitirei nai kutadza kuvata vachiriringe inini I know, I know, I know, I'm coming to Panagabata, but Bamuri, but song, no one, Yenny, Satya Buddha, Soma, one. Kuna iwe Chivhayo wadiwa nepasi rose nhasi vakuzongoda iwe sei kutarisa chigaro sokomukanya silent killer vanhu vavo vamisei kuti vatinzwe totanga tambopfuma pakuda mamiriyoni yapo nemadhora pakuda mamiriyoni yemacoca cola kuti vatinzwe totanga tamboshanda pakuda mamiriyoni yapo nemadhora pakuda mamiriyoni yemacoca cola ndakakura ndichisekerwa kuspina spina mugraundi nana scoti asi kukaziva rimwe zuva vachandiverenga mubepa fesi kungoshata shata madzvangadzvanga fungwe wangu ndakaona zvakawanda handina kubata bata ndiri mugai ndoziva ukama igasva saka ushamwari hwebepa ushamwari hwemari ushamwari hwenzenza ushamwari hwebhawa ini ndiri muchawa garai mavaudza touteta kuti vatinzwe totanga tambopfuma

respect money power respect if they don't show you love you no reach it jesu vakashora jobho vakashora rasulu vakashora vamwe vatumwa vakatema javha vakamuda jinimbi ndokumuda gandipfume ndakazvinyararira asina mari rombe bvunza mukudzei mukombe scoti ndiye yakuvingwa kustadium kuwakasazongonotora mukombe momira wanzwa pa- hazi bang I, I know I know hangu mkoma wangu ka kuti vanhu vari kuti mkoma wangu vari kupenga mkoma wangu hasi kunzwa mushe Ah, ndinoona nditori kuside kwevanhu ivavo but pamakaimba song iyi kai ndakanoiterera aiwa aiwa, aiwa musanyembere mukupenga nenzira yakanaka takandiregei ndipenge kuitira zimbahwe Ah,

Munhu mutapa ndiri mwana wevhu munhu mutapa saka ndisiyei ndipengere kupengera zimbabwe ehe akaenda zake kumtare mukomana achisaka apiri apiri ndokumuudza kuti aiwa enda nosaka musikane urore kumozambiki wakarora kumozambiki woenda kuzimalawi akatanga achifamba achitsvaga musikana iwe awa
munopedza call me multi talented call me the great pop ten the new king of new school ah munopedza now ndati everybody in the comment section say hail king of new school consciousness nonyorai mucomment section kuti hell king of new school consciousness jack of all trades hot pop culture hell king of new school hot pop culture king of new school nyorai mucomment section hot pop culture hell king of new school hot pop culture zvipfuti zvavo zvipfuti zvedu gugu gaga gugu gaga muno mdaga hell king of new school Hey, king of new school, king of new school, king of new school, king of new school. Isusu tisu tichatanga kuintroduce maartist anospina pastage. Tisu tichatanga kuintroduce maartist anorova maflip pastage. Tisu tichatanga kuintroduce maartist anouya nemaback madance group evanhu 20 pastage. Hazvingoitwe kumanama chete, zvichange zvakuitwa kumashow ese ehot pop culture. Saka mukangoona panenge pachinzi hot pop culture guys, zivai kuti zvakavandudzwa. Handingambopengere mahara. yasimba iyi yakuda kuti ishe yanwe nemageto yuts handiryi ndoga handina undyireni
oh, amungambopengere mahari remumo iwe amukubhiliva mukupengere aiwa ndiri kutopengera zviripo ndakatoti zvinonzi nechiarabhu narasulullah sallallahu alaihi wasallam innama lamalu binniyat indeed actions are judged by their intentions ah, mirai ndanakakuudzai mati anzi nani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alayhi wasallam said, innama lamalu binniyat, indeed actions are judged by their intentions. Zviito zvangu zvinotongwa mushure mekunge patariswa kunzi ndaida kuitei ndisati ndazviita. Saka ndisati ndanyenga bhebhi ndinotopiwa chitadzo chekunyenga. Ndo mashandiro azvinoita zvinhu kuchitendero chedu wanzwa. Usati wawomora, usati wawomora chikovo chako. Wela, ndoda kuti udzokorodze statement iri. Vanorekodha rekodhai.

vaoromori verse 1 chapter 2 vaoromori isusu tinooromora isu tinokuoromora vaoromori isusu tinooromora isu tinooromora panapa kuita kukuita kukuoromora iwe chikovo asi ngoma kuoromora ndoku ehe waona manje ehe kana kuti kuwalema kunonzi kuwalema kana kuita se kuwovomora kuwovomora somebody right kuti kuwovomora vanhu ehe tinowovomorai chapter 2 tinowovomora panapa tawovomora tobva tanodhanda muridzi wako kuti iwe uri kunditi ndawovomora munhu wako ora ndakukudhanda kudhanda kuita se ndapedza kukuoforera munhu wako ndobva ndakuita se ndobva ndakudhanja
sa unomuvorera munhu munhu wake ubva wanomuputisa muridzi wemunhu remember kandambokudza ndisikoti iwewe ukatondibata ndichikuomorera mudiwa wako usatsamwe kudya namambo because bhebhi rako rinenge ratova neexposure

Sha! Sha munokwanisa kuita mukoma wangu ndoitawo mukoma. Asiya. Iwe unombozati ndine makatsi mumuviri here sikoti kuonda nekurwara uko hakuzi kuzi ndine makatsi ndikavhura panapa unoona pakaita zithread panapa ndikangodai. Unoona Aye, pakaita aye, aye, mukoma wangu. ndovhure. Mukoma wangu.
ma- Aye, Yo. mama. Kastatement aka mafanira kudya manje. Yanyaya yekutodya. Ende munombodya kana 3 square meal kana kana 5.

apa waucheza vanhu vadhafu apa because isusu tinoto zvaunoita tozviitawo sha ita rova backflip rova backflip aewakaninonoke mira ndikurovere iyo hona iyo iri muloni mwari ite kuti ndisatyoke mutsipa nevane godo vari panapaaadona
pese achatyoka mabhonza imi mwana wakombisa imisana michingo nditi doti mandika ndichakublokai you see ndozvamakabhadharira speed kuti anoenda pastage chirambia nehanda izvo kudai eh, ruoko gwangu baiwe
aiwa chikafu chapera ndakatsanya nhai munun'una welaka
dotman ndikanene
Kumurombo kudza chino wani ka. Taura mwanangu. Chandakaona kunge makatochitenga kudhara. Eh. Zvamuri kuita ndifunga makatochitenga kudhara because makatombotaura nyaya iyi. Eh. Nyaya yacho yati rebe mbichane ngoda ka 1 minute. Wele. Ndino ngoitaura zvangu. Itaure ti wele.
Repanga kupenga ini. Chero ngani ndapenga sei handimbonozoti ngaha ngaha mucheche. Ndiri munhu anototungamira cheche. Ona msiyana wangu napanga skoti. inini ndiri mune kuti ndikati eh. allahu akbar allahu akbaru vanhu vese vanoti oh, vobva vati z vobva vapay attention manje panga anoita se nwaha nwaha nweke nweke mautetina mungeke ngei ngei a ah.

because of freedom yamakaimba apa ndombura one and that guys hot pop kawo chakomenda kuti hot pop kawo chamu vasina magift vane magift isai kumaruva
todhanda panapa ndo maslogan edu
gugu gaga gugu gaga munhu mdaga munhu mdaga mera ndimbokuimbira nhamba randofarira remunhu rawinki d wamboriza rekuti

Nobody, me no afraid of nobody. Nobody, man, me no afraid of no man, no, me no afraid of no man. Yeah. hanzi ndikuita kunge great man amana pane zvinhu zvamusingatambe nazvo seurema pana pana patizotara zvekudhanda totara zvekumamisa wese achatara zvenyu inini manje muno ndinange ndopenga handidi vanhu vanotanga nekudhisa vanhukadzi ukangodhisa munhukadzi wandijairira ukangonyenga mwana mudiki wandijairira ukangodhisa vanhu vakuru vachembera after 60 years zvichikwira wandijairira kozoti zvirema hazvo haa musatambe neni hani muona ndatochinja mudhu im playing with you don't fuck with me kana ndatamba neni ndavhura malife musapule mamwe majokes asina basa taurai kupenga kwangu inini maunderstanda taurai kupenga kwangu inini musapule vana great man musapule nezvimwe zvese izvi tinodhandana panapa zivai pekugumira vanhukadzi vana vadiki vanhu vatichemberei imimi gumirai pauyuth apa tambirai ipapo sekeranai muurombe hwenyu tokudhandai panapa whoever pull up daniem again ago fierce mirath man ehe handipenge kusageza chete noti handina mari yesipo ndokuvhurikirai panapa munoona kunge inini munonifanirana natatelishas guys isu sati chekusika rudzi kaisi kuti mutiterere tinoimba kana tawana maabhizi nekutukana patiktok tataitora tatakutukai tatakuti chitaurai nesu tata kuti ari kupi captain shuwa mungandiuze munondienzesa nemunhu murume anogara mumota akaisa seat belt obva atanga kutuka mai vevanhu vaasati amboona ukanochera guva ramai vangu hautombozeri mabhonzo avo akaita sei pamwe atiwo mafufu pamwe mai vangu chimami wobva wada kunovatuka zvemubhurukwa iyo mai vangu vasatotombo mai vangu vakafa kusati kwane magistring mai vangu akafa kusati kwane magistring wangu captain sa usafungaiti unondituka zvikandibaya bro toda kuenda mandebvu ngauye mandebvu nayard gal memba minoduna life without me woman
Eish.